Joshua bagi lapan ayat satu ngagai tiga puluh lima. Negeri ai alah lalu dirusak. Kau Tuhan bejaku ngagai Joshua, Anang takut, tau kelemai sepengat. Bai semua bala sedadu nuan, lalu mansang ngagai nengeri ai. Aku udah nyerahka raja nengeri ai, bala nembiak iya, nengeri iya, enggau menua iya ngagai nuan. Lalu nuan deka ngereja ngagai ai enggau ngagai raja iya baka ke udah dikereja nuan ngagai nengeri Jeriko enggau ngagai raja nengeri nya. Tang kita tau ngambi reta tengkira enggau jelu tupi sida ke kita empu. Kita enda tau enda ngeramka Ipa ari belakang negeri nya. Joshua enggau semua bala soldadu iya lalu mansang ngagai negeri Ai. Joshua milih tiga puluh ribu iko orang ari bala soldadu ti pemadu kering, lalu ngasuh sida bejalai malam. Ko iya bejako ngagai sida, Kita enda tau enda ngeramka Ipa ari belakang negeri nya. tang anang jauh ari negeri nya, lalu sedia nyerang aku enggau bala aku deka mansang ngagai negeri nya. Lebuh orang ari negeri ai pansut deka ngelaban kami, kami deka mutar lalu rari ari sida, baka ke dikereja kitai suba. Sida deka ngagai kami, Datai ke kami udah ngumpan semua sida pansut ari negeri nya laban sida deka ngumbai kami rari ari sida baka ke dikereja kitai suba. Mega nya ko jalai kami rari ari sida. Nya baru kita pansut ari endur alai kita ke ngeram ke ipa lalu ngalah ke negeri nya laban Tuhan Allah Taala kitai deka meri negeri nya ngagai kitai. Lebuh kita udah ngalah ke negeri nya, tunu negeri nya. Nitihka asuh Tuhan. Nya meh atur ti diberi aku ngagai kita. Joshua lalu ngasuh sida mupuk. Sida lalu mansang ngagai endur alai ngeram ke ipa, lalu belalai antara Betel enggau Ai, tungok ke barat ari negeri Ai. Tang malam nya, Joshua bemalam ba kem sida begulai enggau bala mayuh. Temu pagi ari siti, Joshua angkat lalu ngemburukka bala sedaru, lalu bejalai sama enggau bala tuai orang Israel mansang ngagai negeri ai. Dipeda semua orang Israel. Bala soldadu ke enggau iya lalu mansang nuju ngagai pintu besai negeri nya, lalu nirika kem ba tisi utara negeri nya. Diserarakka siti lebak ari negeri Ai. Joshua lalu mai kira lima ribu iku lelaki, lalu ngasuh sida ngeramka ipak entara Betel enggau Ai, tunga ke barat ari negeri Ai. Nya alai, sida ngasuh bala serdadu bela ngambi endur diri, iya nya semua sida ke dalam kem ti muat ari utara negeri nya, enggau bala sida ke ngeram ke ipa muat ke barat ari negeri nya. Malam nya, Joshua bemalam ba lebak nya, lebuh raja negeri Ai meda nya, iya enggau semua bala iya, iya nya bala lelaki ari negeri nya, lalu beguai-guai pansut ari negeri nya tumu pagi hari, deka nyerang orang Israel. ba siti endur ti tunga ngagai Arabah. Tang iya enda nemu diri deka diserang ari belakang. Joshua enggau bala iya lalu ngaga diri baka ke deka nyurutka diri, lalu rari tunga ngagai menua puang. Nya alai, semua lelaki ke dalam negeri nya lalu diasuh begagaika orang Israel. Lebuh sida begagaika orang Israel, sida makin jauh sejauh ninggalka negeri Ai. Negeri Ai tauka negeri Betel nadai agi lelaki. Semua sida udah enggau begagaika orang Israel. Sida ninggalka negeri ai, nadai orang nyaga. Lalu sida begagaika orang Israel. Udahnya, Tuhan lalu bejaku ngagai Joshua, Kedar lalu tunjukka sangkuh nuan. Tunggau ngagai negeri ai, laban aku deka meri negeri nya ngagai nuan. Joshua lalu ngedarka sangkuh iya tunga ngagai nengeri nya. Bala serdadu ti udah ngeramka ipa lalu angkat tekala nya ari endur sida. Lalu lebuh Joshua ngedarka jari iya, sida belanda lalu tama, lalu ngalahka nengeri nya. Sida lalu beguai-guai nyelup nengeri nya ngena api. Lebuh orang Ai malik ke belakang, sida lalu tepedaka balun asap pansut ari nengeri nya. Sida nadai jalai rari, laban orang Israel ti udah rari tunga enggai menua puang ditu nya mutarka nyerang sida. Lebuh Joshua enggau semua orang Israel meda bala sida ke ngeramka ipa udah ngalahka nengeri nya, lalu meda asap bebalun pansut ari nengeri nya, sida mutar lalu munuh bala serdadu orang Ai. Bala orang Israel ke di nengeri nya lalu nurun enggau ngelaban orang Ai. Orang ari negeri Ai abis dikelulung orang Israel, lalu semua sida abis dibunuh. Nadai siku sida ulih ngelarika diri tauka agi idup. Tang orang Israel nangkap raja negeri Ai lalu mai iya ngagai Joshua. Lebuh orang Israel udah temu pebunuh ke orang Ai di menua puang, alai sida ke udah begagai ke orang Ai, lalu semua orang Ai udah abis dibunuh megang. Semua orang Israel lalu pulai ngagai negeri Ai, lalu munuh semua orang ke diau dia. Kemayuh orang Ai ke dibunuh sehari nya nyengkaum lelaki enggau indu nya dua belas ribu iku. Laban Joshua enda badu ngedar ke jari iya, ti dikena iya ngedar ke sangkuh iya datai ke udah munuh semua orang Ai. Semina jelu tu pe enggau barang aja dirampas orang Israel nyadi ke perapasan sida. Nitih ke pesan Tuhan ngagai Joshua. Nya alai, Joshua nunu nengeri Ai, lalu ngaga nengeri nya nyadi tugung batu tempawai, nyentuk ngagai seri tu. Iya meri ukum gantung ngagai raja nengeri Ai, lalu raja nya digantung ari kayu datai ke lemai. Ba urung padam mata panas, Joshua lalu ngasuh orang nurunka bangkai nya. lalu muai bangkai nya di pintu penama ngagai negeri nya. Lalu nugungka batu atas bangkai nya. Tugung batu nya agi mengkang dia nyentuk ngagai sehari tu. Adat dibacha ba Bukit Ibal. Udah nya, Joshua ngagai siti alta di Bukit Ibal ke Tuhan Allah Taala ke disembah orang Israel. Nitihka atur ti udah diberi Moses, ke nembiak Tuhan, ngagai orang Israel munyi ti ditulis dalam Adat Moses. Siti alta deka digaga ari batu ti enda kala dipansap ngena bekakas besi. Sida lalu ngenjuk piring tudu ngagai Tuhan ba alta nya, lalu sida mega ngenjuk piring pemaik. Di mua orang mayuh, Yosua lalu nuliska adat ba batu nya, neladan adat ti udah ditulis Moses. Semua orang Israel enggau bala tuai sida, bala pemesai enggau bala hakim, sereta enggau bala orang kampar ti diau enggau sida, lalu bediri ari dua piak peti lempang batu Adat Tuhan, betunga mua enggau bala imam Liwai ke ngesan peti nya. Setengah ari bala orang bediri nunga ke belakang sida ngagai Bukit Gerisim, lalu setengah nunga ke belakang sida ngagai Bukit Ibal. Munyi ti udah diasuh Moses ti nyadi ulun Tuhan kena sida merekatka orang Israel. Udah nya, enggau nyawa ti inggar, Joshua lalu machau semua adat, nyengkaum jaku berekat enggau jaku sumpah nitihka semua utai ti udah ditulis dalam Bup Adat. Nadai seleka ari semua pesan Moses ti enda dibacha Joshua di mua semua orang Israel. Di mua semua indu nembiak enggau di mua semua orang kampar ti diau begulai enggau sida. Pengabis bacha Joshua bagi lapan ayat satu ngagai tiga puluh lima.